mhuri yezimbabwe mufaro kunge tiinemi muzuva ranhasi apo tiri pachikurubi maximum uh, prison tina mukoma uh, sulu muhlanga eh, vari mukati mejeri vari mudclass vachatsanangurira kuti mhosva yavo ndeye nhasi is family week asi mukoma nyaya yamukoma eh, havana munhu auya kuzovaona asi vari kushuvirawo kuti vanoda kuzoonekwawo nehama dzavo dziri kunze uko mukoma muri sei mushe mushe muri sei ngo zita ndiani zviye finias lumflav mukoma finias uh, eh, mungataurawo kuti kuzoti munge muri pano pachikuru maximum mhosva yanga iri yezvii ya ichokwadi mhosva yandirigeri panapa ndakagarira mhosva yemedha mm. e, kwakaita kusanzwisisana kusvika ndazobaya munhu akanga achindirwisa nebanga akandibaya apa nebanga nepapa ndakasolwa six mastich ainzi hondo ndlovu from chipinge south but ndaishanda ndiri kumedia kuno ndandaenda kotora mavhidhiyo ecyclone dai kuchimanimani sando pandakasanganawo nesikandai but ndisiri kuziva kuti vanhu avanga vakatondipulana vakasvika eh, pakasvika three boys because ndokumusha zvakare mm. three boys idzi dzaa dzine chikwereti namai vangu eh, chefoja inda ndisingazivi kuti vanga vakaita chise munhu aigara kuno basa but ndobva vanditi vasvika pamba pangu ndaa ndichiedita vhidhiyo yaaward pinges mm. but ndiri pakudero ndaa ndiri mumba ndakazoona mwana wangu echibva yachimhanya Ah, second born kangu eh, ndobva kati baba kune vanhu vakawanda vagere kuchi vari kugedhi pandakabva ndadzima bcause ndandine maheadphone ndichindodzima mushina wandaa ndichishandisa ndichindobuda pamba ndakandoona timu ranga riri kunze kwegedhi vari three mm. ndobva vatoti hatiri kutya imbwa chichi tasvika kare tanguri tasheedzera sana abva ndadzinga imbwa ndobva vapinda pamba pangu inini vasvika pamba pangu vakabva vanditi hatoda kuenda kwamai vako bcause one wacho ndisekuru wamai vangu tobva taenda kwamai wangu mai vangu vanga vasiri kunzwa zvakanaka but na handisi kuziva kuti vane chikwereti na moms wangu hmm. tandosvika kuya kuya eh, mvura yakatanga kunaya ndandasiya eh, pa system panze saka semunhu aingoitawo zvandanga ndichiita semunhu aizvishandira plus ndandagara ndichida kuitawo kabirthday party ndiri kumusha ikoko hmm. saka ndakabva kuno ndichifambira two mamishin kuti ndapedza zvobasa ndobva ndaita birthday party sandiri pakusetila nekutesta eh, pa system yaye ndopavakasvika then tichibva kwamai vangu tichienda kumba kwangu inini tiri kumunda murefu kunoti mai vangu uku inini uku blazi yangu uku saka patakadzoka tichiuya kumba kwangu inini sinzi nda ndamboenda navo vechityaibwa ndavaperekedza kwamai vangu takubva iko kuya kuya vakabvunzana mari namai vangu ndisingazvizivi inini tandosvika pamba pangu ndobva vanditi ah, e, eh, babalani ndipoka mari mwanangu ndikati ah, momza ndina mari mwana wangu uya uya ndokubva andoti ambuya ah, mari iripo ndoiziva peiri ndiende kondoitora here zvikazi ndandotora murume wangu urikuona ndobva andopinda mumba saka enda akati mwana haasi kuziva mai vacho vanga vatoenda kuchechi saka paakabuda akabata pesi yamai vacho ndakatoona kuti azvishuwa ndo mune mari ende mamune dzimwewo mari dzebasa wongoziva kana tiri vakoma nayo mobile kuti mune mechifamba mechisosaidi chichi ndichida kunobata mwana uyo akabva ajamba achienda pamakumbo pamai wangu timu riya ranga rakasvika riri tiri riya ndobva rati aiwa musiya enda pamukadzi wake ndobva ndamusiya at the same time ndakabva ndandomira pana muchembere ndikati onai ka muchembere inini handisi kuziva kuti imimi nababa makandigadzirirei purogiramu yese yakatarisana neni saka handisi kuziva kuti makandigadzirirei muchembere vakanzwisisa ndobva vada kundondidzosera chi yes ndobva ndati mupei iyeye adzosere mm. paaitora kusvika andoidi andoidzosera paaitora but aidzosera manje mwoyo wangu wakarwadza nekuda kuti ndandagara ndine zvimwewo zvimari zvangu ini ndobvana bvunza kuti maida marii ndobva ati chero mari iyona ndakabva ndandobuditsa yaiva muhomwe zvinova zvakaita kuti timu riya riya rakabva raona kuti ah, ko mari haina kupinda kundotorwa mumba pane pesi yaimbobuda yai vakutondigaira paya paya ndikabvisa 200 rands tichobva ndapa muchembere zviana muchembere inga utori nemari yakawanda chaizvo ndipe ndine chikwereti nevarume ava ana sekuru ava e, ndakatora fodya yavo ndikapa sisi wako ari kuberibirisa andozokupa vatumira pachi pafoni ndikati aiwa programu yese yakatarisana neni imwe mari zhinji yendinayo ndechi ndebasi zvechokwadi vakandinzwisisa ndobva ndatovapa ndabva ndandonzi chiwekerana netimu riya riya bos anga ari maranzi tandowekerana tobva tandoonesana kuti mari yasara imari yakati balance zvikanzi haisi okay timu riya riya rakabva rachizonditi handi kudoro ini ndikati aiwa kudoro kupi zvikanzi hatona kotenga kachaso toda kubhadhara kachaso iyo chatakambomwa uko tobva tatenga one tibve tazoa ndikati aiwa zve ini ndagara ndakatenga mastrong staff endinawo pana pataida tizomwa pachi musi webirthday round ngatimwei ndobva varamba zvikanzi aiwa toda kungonobhadhara chete tobva tadi tobva tatodzoka sezvakazoitika ndezvokutoti ndiri pakuramba mai vangu vakabva vati aiwa mwanangu havaperekedzi ndana sekuru ava unoita sokuti pane zvavavafungira but na ndisi kuziva orit takuda kundobuda mvura yakabva yanaya bcause yainaya ndo pacyclone pepe yaibhuti kanaya mira ndikokubata muromo iwe uri kuita zvinhu zvebasa uri kuita zvinhu zvebasa wataura kuti uri muchapi wenawo unoshanda waishandira kupi ndaishandira media izbc mm. for maruben baro mm. mm.
right wanga uri kuita zvinhu zvebasa saka doro rakabva razokundira ukabva kuti ndakusiya zvebasa ndakuenda kudoro iri no pandakabva kuno kundichienda nezvebasa ndakanga ndatokumbira kuti ndikapedza ndoinfom eh, ndakuchiita zvepati mm. ona ndaida kuitawo kabirthday pati mm. wanga washanda kuzebc kwenguva yakareba sei va 210 2010 ndokuzosungwa gore riri 2019 muna machi wanga waita 9 years uri mu eh. right maenda kudoro imimi tiri pakundobuda handisati ndabva ndando ndakundobuda paya paya tiri pakundobuda mai vangu vakabva vando tiri takundobuda ndakabva ndati ah mvura inotiri inotinaya ngatimirei tobva tamira tobva yapfuura mvura iyayi tichida kundobuda futi taona imwe mvura futi zvikanzi ai yakatosimba inogona kutikuvadza ngatimira tobva tandomira takuda kundobuda futi taona imwe mvura ine ah but inini moyo wangu wanga usingadi kuenda ndakabva ndandomhanya eh, mumunda so mai vangu vechiona ndobva ndadokwaura three zvibagi because vanga vari three varume avo ndakwaura zvibagi three vanga vechindiona ndobva vati ah shamwari zvawaita izvi unoorovesa vana handi kuti vazukuru vangu vazoshungurudzwa nevakadzi vako kana vauya bhozi vachanzi ndo vaita msikadzi wakukwaura chii chibage aka vana ndopinda mumba ndova ndandotora bhemba ndandotema majanga aya ndatotema chibage chakawandisa so ndati muchembere chisara imi chichidiki but zvichaitika ndezvekuti avauya muchembere wakuwana iwoka apo makumwenda kudoro muchembero watovasiya ko mazoona futi kuvi muchembero aiwa tiri pamba pangu toda kubuda eh, hamusati eh, maenda kudoro hatisati tatobuda tiri kumira nenyaya yekuti mvura inenge yakuya tinoiona kuti yakusviba eh. kwedu kune makomo eh. sa taingomira kuti ikanaya yobva yagamuka tobva tadi taima zvadero saizvozvo zviya zviya takazobva ta ndabva ndadii ndabva ndandotora chibage cha ndikati maakubika chibage ichi takuchindobuda vakandotiperekedza ndobva vandobuditsa 50 cents ichindipa zvikanzi unditengirewo chi eh, kachaso che50 cents toti chinoa ndimuchembera vanomwa vanomwa saka timu riya rakabva randobvuta chi mari iyai vabvuta mari yandobva ndabvunza ndikati type ipi zvikanzi toenda kutengera neiko keshi sitoda keshi ndikati hakuna transaction ye 50 cents ndobva vanzwisisa ndobva andidzosera but andidzosera eh, takabva tafamba zvekuma 4 kilometers kubuda muvillage medu tichienda munozi muchikepe takananga round yezamuchina kuenda kudoro kuenda kudoro kuya kuya saka taakundobuda muvillage medu ndopakandobuda mufi akabuda nemusango akabata banga but anga ari kure zvekuma 500 meters ini ndoungaona munhu eh, ndomuona haa kwedu ko tomuona bcause kune haa tomuona kune makomo ka kwedu eh, eh, ndabva ndamuona ndamuona ndabva ndabvunza timu riya ndikati ah uyu audzwa nani kuti auya kuzomwira kunoka hatengi doroka mona but munext door wangu ndobva kwanzi netimu ri aiwa famba famba famba tindi vakundipushira kumberi bonzi ndandatobuda muroad ndikati audzwa nani kuti auya kuzomwira kunoka zvikanzi taatinaye ndikationa ikatimu magara pamba pangu almost 45 minutes musina pasina munhu ambosvika mvura yachina iye anga ari kupi zvikanzosabvunza izvozvo handei takabva tainda tichindopinda mumusha taa tichida kundotenga doro muyamia takasvika chinzi haripo tabva tadirectwa pababa mukuru wacho tasvika pababa mukuru wacho hanzi haripo tadirectwa pano umwe futi musha but vanhu vamwe chete vagara pachiukama hwavo eh. takatosvika pana sekuru vangu hanzadzi yamai vangu inini nehanzadzi yamai guru vangu mukadzi mukuru wamudhara tasvika paipa vanga vakatodhava zvikanzi aiwe ah, watauya wabva kuharare kati e eh, ndauya mudhara zvikanzi pane zimapepa zvandakaona ndandakaisa maflyers invitation yekuti ha ndine birthday musi wakati saka vanhu havana kuzvinzwisisa zvikanzi ndakaona chipepa chakauya ndechei ndika ndechebirthday mdhara nditaura nasekuru yangu iyaye inonzi fezi zvikanzi nasekuru yangu iyaye iwewe uri kutema mombe here pabirthday ndikati ah, munozoona usimbe hwangu mauya chi bamba saka ndakanzwa kuti wakatenga mota chichi ndizvo zvinoita vana vehanzvadzi yangu havana kuziva kuti mota yandaya ndaendaona ndechi ndiye basa isi yangu but waendawo kumushawa nenge wakundotondera
nenge wakundotondera saka wakapihwa mota yebasa usiri pabasa because wanga wakumira ikako eh, mota ndaienda neye murungu wangu alright eh.
saka zvadero zvaizviya manje mai vaya vaitengesa doro vaya vakabva vauyawo zvikanzi imi handina kutonzwisisa vakabva vaya nekapepa kaya kaiva nefoni namba zvikanzi ndakangoona vana vachibva vachikoro chiya nechine zvimapepa izvi ndati handezvangu ndire birthday musi wakati wakati wakati vakati ahorit but ava vaimwa kachaso kavaruma ana sekuru wanga takasvikawo vechimwa ndobva vatipawo tikamwa rokutanga bhodho rikapera ndobva pauya rimwe tikamwa rikapera ndobva pauya rimwe tikamwa rikapera rich four ana sekuru wangu vakati ah isusu tadi tabo tabo hatisina mari takuenda timu riya riya manje ndoperiri kundititenga tikati haindi mati moda kuya kuzobhadhara chikwereti tobva tangodai todzoka vabva vandipidza mwana zvikanzi ah, muri kuona muzukuru wenyu munhu ari kutonhwa bhazi izvezvi munhu atobva kuharare chichi ndakaita manyemwe bozi sekuru vangu vakabva vati eh, uri mwana wanzvadzi yangu yo baba vako ndakaenda navo kudrc iye tati tese kuhondo chichi ari muri kuona but zvadero manje ndakanoita manyemwe ndikati ngariuye ndabva radaidzi rauya bhodhoro tamwa rapera vatora rimwe bhodhoro tamwa rapera ndadaidzira rimwe tamwa rapera rechifo akabva auya mukadzi yacho kazi munozodhako chindipai mari ndobva abata unozodhakwa chindipai mari zvika netimu riya munoti ana mari here ane mari yakawandisa vese vakoma wacho anotambura vechienda joni ane mari isingaiti ana inotopfuura ukoma wacho chichi mfana akarongeka itimu riya riya manje but uye anga abuda on the way uyoya akabva atondosvika chi patanga tapinda paya bcause akamutangira kundosvika pamushaa anga ari kumashure takutomwaona yedoro but tamwa tamwa udaroko ndakabva ndanoti doro randamwa rakwana ndandakugaya kuda kochingura ana adzimai vanga vaenda chi kuchechi plus kwanga kwakuwanda mhepo yanga yakufufuta tsika iyi ndabva ndadanidzira two ndadaidzira two kudariko infact ndisati ndadanidzira two mukadzi uya achakabata doro riya riya kuti chindipai mari ndakabva ndandoritora zveginya ndikati Team Diraido. Zvikanzi mari yangu baba munini mari yangu. Ndabva ndandobvisa 200 rand. Zvikanzi 100 rand iri kuchinjwa nemari. Ndikati 100 rand iri kuchinjwa ne 24 dollars. Zvikanzi aiwa 11 dollars. Ndikati mune munhu here ari kutaura nemachecheche ndikufonera. Ndobva vandipa namba dzomwe idzi tapiwa mahiki. Hava ndatofona ndalauda foni vanhu vese varipo. Shamwari rate iri pamari ndobva ati 24. ndikati ainda kuchifona kuharare ndobva ndafonera shiga chagoni ndara kwakadi kutaura zvikanzi kuri bhoo mungandiudza iro kuti reti iri pamari ndobva vandiudza kuti hai mari yakati ndikati mazvinzwira zvikanzi aiwa nemukadzi achisiya imari imuzi yamotora chenji ndikati handisiyi mari nokuda kwe 3 dollars kana 4 dollars ndingazotouya nemari zvikanzi aiwa imimi ndakakuudza iwani kuti pemunoenda kuharare uko muzonditengera chi muzondivigira memory card vana vangu vanogara chichemo achiti petinoenda kuchikoro tongonzwa mabalani masongo avanenge vechiridza haa chichi pana paredio tinaye hatina memory card ndandine foni yangu nememory card yangu 4 gig yanguda memory card zvikanzi e ndabva ndamuva zvakakosha zvacho ndaisa kufoni memory ndaisa kufoni memory ndabva ndandovapa zvikanzi memory card imari ndikati 7 dollars ndichikuda rimwe redoro ndikati ngariuya rauya tamwa wakumwa doro nememory card nememory card koma ranzi mama konana tata konana pachange saka unawo vapa mari andina kuvapa mari wakumwa nememory card nememory card ndata chajana kuti 7 dollars kureva kuti imwe yaenda ndambomwa yakukavwa pa paseven ipapo apo uchiri kuda rimwe here e eh, tabva tamwe pabva pandosarirwa two ndabva ndandobvisa 50 cents yandakapuwa namoms ya ndikati ii mari muchandiisira take away kana mm. ndakudii ndakuenda tika take away chii ndikati aiwa doro kundifambe ndichimwa ndichienda ndiri amuchemberi akabva atambira saka tandomwa tamwa paye patiwa sara ndakabva ndadaidzira one ndobva rauya ndikahafura ndikati kutimu randandabva naro ndikati o oh, ini doro randamwara kwana irimwe ndikati akuna nasekuru o oh, ini doro randamwara kwana bhodhoro hwani nehafu chindidirirai muchi muteka wenyu pambe nechimwe ndobva andotora chigubhu chesupa akatondisira mvura yaidziya paya paya ndatochigeza abva andisira doro rangu ndandobuda on the way futi ndakundosvika pamuganhu we
ndakuchibva ndega ma ndakuchidzokera kumba hmm. saa ndimakundodzokera ndakandonzwa mudumbu zvendisati ndamboita otherwise ndakavhunduka doro iroro i don't know kuti ranga rakabikwa sei saa ndabva ndandosiya chibhodhiro chiya chiya ndabva ndaenda bush toilet ndiri kuya kuya ndakandonzwa kumhanya matombo so sa vakandosvika vichindomira vachindoona chi chigubhu chiya but zuva ranga rakutondodoka apa kwakwa kuchinaya manje zvikanzi kudhakwa kwako kudhakwa kwako kudhakwa kwako vabva vandaidza sulu sulu ndadavira paya paya yataa boys ndiri kurwara handaitirwa utsinye pfungwa yandaendaya nayo ndeyekuti ndaenda kuti ah, otherwise ndogona kunge ndaisirwa mushonga kana kurwiswa mweya iyi ivo vakutomwa doro riya riya ini ndiri bush toilet muyaba ndiri kutaura navo ndiri kupi ndiri uku ndadobuda ndauya ndiri kutoona vari kutomwa handina kufamba pano handina kumbofamba kana 10 meters ndiri kunzwa futi mudumbu andangoenda pano nepana mukoma apo ndabva ndatoda ndakutobuditsa blood ina boys uyai muone zviri kuitika panapa doro iri harina kubikwa nefertilizer here kana zvimwewo zvinhu zvikanzi aiwa haisiyo nyaya kana pakaitawo hwana anenge aye asangana nedambudziko rakafanana nerako iri tichazodini tichazokuudza uri kuona ndichindopedza manje ndiri kundouya kuti nditopinda muroad ndiri kundoona e doro riya raakutopera ndopanda ndoti honaika guys doro ramamwe radi rakwana iri rasara ndiri ramuchemberi tikanzi aiwa unozondivapa zvibhodhoro zvavanga vachida kuti kwawe ndinaa ndabva ndandotora doro riya ndobva ndatanga kufambisa ndichienda kumberi kwavo one wacho anonzi nhamo kosa akabva andobuditsa rekeni zvikanzi haa ndokurova nerekeni ukaenda naro saka kwokutanga akandipa oning ndobva akandira kusaidi kwechituu ndobva akandira kusaidi rechithree ndobva andirova panapa saka paakandirova panapa ndatanga kumhanya ndobva vasheyana wani wacho sekuru wamai wangu uyu anga asingamudoro nhamo uyu ndisekuru vakewo muri kuona tobva tati imimi kule imimi muri kuona imimi hamuna kudhaka muri kuona zvinhu zviri kuitika izvi zvikanzi takutoda mari yeuinayo muri kuona saka vabva vati hwanuku hwanuku hwanuku ndichitokwira mugomo vakungurusa matombo echiuya kwendiri veti chabvondoka chabvondoka chabvondoka saka ndaitiza manje ndichitiza paya ndichitiza ndichitiza ndichienda kusvika ndandosvika palendi panorimwa pamusoro pegomo saka uyu akamhanya akasiya vamwe vamwe vaifunga ndahwanda mugomo yeti ndakwira pamusoro maona ndobva asvika ichindirova ndare pakandirova ndare ndakadonha wawakazouraya ehe ndakadonha ndobva ambondirova rova ndichida kuti ndimhanye futi ndobva akandidonhedza kukona ita three kwakatatu ndichidonha kwechifour ndakabva ndandosimuka ndichida kundomuti bhutsu ndobva andibaya infact ndisandamupa bhutsu akatanga andibaya pana muti chodonha nebanga rake nebanga rake akanditi ona banga akarimiza so anga ane jacket saka ini andina kumbofunga kuti ane banga ndakati kundidiridzira ende ndakamuudza kuti mazipi arira ndakatonzwa kuti chwe akati ona banga ndobva amira akatarisana nini saka paakandirowa pa ndauchinzwa ndakungonzwa chiveva semunhu anga akadii akadhakwa pandakada kuzondomuti bhush ndopaakandibaya panapa ndikubva ndaona ropa yachi mwana ndomubata sa pandakamubata ndakandomudonhedza pasi ha takatomborhola zvekuma 3 meters tichiti umwe pamusoro umwe pasi umwe pamusoro umwe pasi kusvika ndandomisira ichi apo ndobva aita seaneta so ipapo ndope ndiri kugaya kuti otherwise anogona kunge akazvibaya kana kuti maybe amen but zvadero zviya zviya ndichindotora banga riya riya pfungwa ndaya ndinayo ndaida kuenda naro kwasabhu kana kumapurisa right ndichida ndinobva pamusoro pake inini ndandamisira ichi ndichitora banga ndiri pamusoro pake bcause akaita seaneta ndichida ndisimuke kuti ndibve pamusoro pake akanditripa futi iye ari pasi ndobva anditripa ndichidona uko iye chisimuka achida kuya kuzondizipa ndangomupusha so obva toti ndabaiwa ndabaiwa nhamo mandiuraisa nhamo mandiuraisa ndozvaakaita ndobva ndandomuti mbama saka akaita conscious ndisandiona kuti munhu atodi akuwara ndobva ndandomubata ndichida kuzama kumugreba ndimubetsere ndione kuti akata nhamo mandikwadza mandikwadzisa ndobva vatiza nanhamo wacho vamwe wacho vari tiri vaya saka ina ndisai ndaona kuti munhu akuwara papi ndakabva ndandotora doro riya riya paakaita kunjasa chobva ndandomudira futi
eh, ndada kuti amuke bo ndaikunza kuti mbama yandamunowa pangu ndiyamitisach kuti aite conscious ndabva ndandomudira doro riya riya Someone afenda. Ndipo ndakazonzwa kufema ni papa man. Shit, munhu atokuwara ko. Ndakaza mambo. Banga pane banga banga banga ofema nako. Eh, pandakambaya ne banga. Boss ndakangomuda iso. Ina anotozwa ndatomubaya. But ndini ndakazofunga kuti otherwise pakurola kwatakaita pakuneta kakazoita kuti azoriliza bango andiri tori otherwise ndo paanogona kunge akadi akazvibaya neimwe nzira ndo mafungire ndiri kuita but pakuzondibata kwakaita ndakangomupusha ndo pandakanzwa chiti ndabaiwa ndabaiwa namo mandikuurayisa boys mandikuwadzisa namo nderimwe boys rangwana riaria ndo rakatomutuma kuti tibetsere kubata chi munhu mukona sando anoti haa munhu uyo atokuwara ndakadauza mambo mubetsere wandifambe naye ndichifunga kuti pakutokwarisa kusvika kune moto wandimhanye nayo chipatara ndobva ndaona kuti hamunhu mukuru kwendiri plus aindiremei bva ndandomusiya paya ndasiya ndabayira banga racho ipapo ndamhanya kumba ndinosvika kumba ndasvika pamukoma ndikandobvunza kuti ana mai nini venyu vauya here zvikanzi namukoma a ah, maridziro wangu achiita radio haiwa haa ah, mfana wangu manext door ari complain ndikati ano ah, kunoku hakusi kutown mukoma tiri kumapurazi kunoku handiti kuminda murefu kunoku zvikanzi vatotaura neni vari mumba vechibuda ndobva vandiona kumeso kwakaita bhucha kwakazara ropa uku trouser harichaonekwa neropa but kwatodoka ndobva vanditi hatai pipi ndiani kwakuda iso tindodzosera tiite marevenge ndikati ah, ndatouraya munhu handizivi ti mupenyu here zvekati ndiani ndikati ndihondo ndinobva ndobva vandondibata zvikanzi handi kuna muchemberi ndaenda kwamuchemberi ndovanga vane zvana zvangu Ndadosvika kwamuchembere kuya kuya zvikanzi mai uya muone mwana wenyu. Chembere pavakabuda so ndichindoona ah, zvandaitwa watomboramba kuenda paya paya amene chazoita kuti uende chii vakutochema muchembere ndikati muri kutochema inini uko ndatosiya ndakuwadza munhu handisi kuziva kuti chii chaitika ndiani ndabva ndavaudza ndinhini zvaita sei hakuvatsanangura ndiri pakuvatsanangura timu riya rakabva radanidzira mukoma wangu uya ndanaye once more once more sulu asvika here zvikanzi e zvikanzi akabatei mumaoko zvikanzi haana chaakabata ndakabva ndavati mirai ikoko musapinda pagedhi apo zvikanzi ha ipfuti iya ipfuti saka vakanzwa mupama yandakamurova zvikanzi atonzwa bva vatiza vobva vaenda pachuru zuva ranga ratodoko zvikanzi auraya munhu auraya munhu auraya munhu saka baba vangu vane vakadzi vaviri mai vangu ndiye mukadzi udiki e, tichienda kumba kwake baba vangu maiguru vangu vari kumabvazuva chitiri kumavirira iye ari pakati pedu namaiguru vangu ndo pane musha wake saka abva taenda kumba kwacho ndabva ndoudza mai vacho ndozvaitika nemwana wacho the first born yake ndeya 2002 ndabva ndatovaudza zvaitikira kupi ndikati kwakati zvikanzi atova ne two days asiri kuya pamba saka zvichida anogona kunge asina kunha sadza anokwanisa kupera power saka anoda kukurumidzira ndobva vamhanya ndabva ndamhanya ndandoudza mudhara ndozvaitika ndopedza kodziya ndandatombozvirota but ndayarota ndirini ndaibaiwa nebanga nemuzukuru mukona vandoti toita sei vanhu vatozara pamba paya vakutochema vaenda vechiudzwa nevanhu zvaitikira kupi ndabva ndavaudza kuti zvaitikira kwakati ah, ndakunzi ndichipinda mota udrive mota tindoona but kwazvaitikira kumakomo hakufambi mota eh, first day musi iyoyo musi wa 18 march tanga kuti fambako nemota kofamba zvirei nengoro andopinda mumota vakatanga kuti ah, unopinda mota wakadai neropa ine abva ndasungwa nezambia panapa namaiguru wangu pinda mumota ndadriva mota yaiti chienda kwazvaa zvaitikira ndobva vamira vakamborova mota zvikanzi misa iyo zvaitika here zvinozokutaura ika kuti uri kungotiitira zvinozomufirimu ikati zvinhu zvaitika izvo orit handei ndasimudza mota paya paya tikuenda tikuenda tikuenda takuda kundosvika pasarwa pano nekune pac chimu ndakaona road mvura yachiuya ine blood so ah, ndo pandakatoziva kuti amawana tichindosvika taasvika munhu chatova chando ndinafonera polisi vakatonditi hatinongi chitunha pasina polisi ivo andi mapurisa aishangwaridza kufona afonera chisimbanje ndozvaitika kunoku atofonerawo timu randaizivawo obva vatouya infact havana kuuya the very day takararapo tikasvika this time vasati vauya vakazosvika inenge round three timu riya riya raiva nayo rakazouya paseed of crime pane police nguva yese vanga vari musango vaitotya hama dzacho mingi ta vanoti makauraisa hama yedu ndobva vauya paya paya saka vauya saizvozvo eh, takabva tatora chitunha chiya chiya kwakuenda nacho kumochari pakazoitwa manhingirikina akaitwa ekutsinda eh, eh, post mortem plus ini andagara ndiri mufina wapolice ndakazokumbira kuti ndiatendwe zveemergency kubva ndatendwa nechiredzi kubva ndabvisisa munhu wani ndichiitira kuti iye akwanise kubatsirika pakuda pakuchengeta obva achengeta right ndaenda kupolice ndakandogara eh, nine months ndiri pastandatongwa ndakazotongwa try yakasimuka musi wa 15 october ndobva ndaenda ndikandotongwa 23 years 23 years ndatongwa idzodzo havabvisi high court yakanditonga ndatongwa nemutare high court justice mwayari abva ndaenda kujeri ndobva ndanobvisirwa 7 point abvisirwa 7 point kusarwa ne15 point wagara chizvi so far ndane but ndane 7 point ndasarwa ne8 point saka vanhu vaungaona avava vamwe ava two ava vasina kufa kwamaenda kukoti vaendawo vamwe three ava Eh, vai- vai- vai- vaendawo ndakazotongovaona musi wekuti pana trial chete ndopavakauya veitotestifya kuti "Ah, akauraya munhu ende havana kukwanisa kuda kubudisa chokwadi chiri kuti banga ranga riri rake kuti chaimu tai- tai- kuti tai- ai- yanga iri self defense Eh, havana kukwanisa kubudisa saizvozvo because munhu wavanga vagara vatori naye thats why vakataura kuti patati tichifamba paye vakati tatinaye usabvunza izvozvo yofamba tini but indo ndoona kuti mvura yakanaya ichipfuura ivo vari pamba pangu tichitotya kufamba titi mafoni anonaiwa saka zvekuma 45 minutes but at the same time vauya mudare macho kusanganisa polisi pamwe pacho haisi kuzonyasa kuinvestigata nyaya dzedu hatitipi mhosva hadzipara ende ndakaipara zviri pachena kuti zvishuwa ndakauraya munhu haisi mhuka eh, pachangu inini handitofili zvakanaka ndotonzwa kurwadziwa kuti otherwise chero dai ndai ndiri inini kana kuti dai yanga yari mukoma wangu ndaizotorwadziwa but nokuda kwokuti munhu akafa nyika yese handifungi kuti ingazvifarira but chakakosha ndechekuti havasi kuzovestigata nyaya kuti vaone kuti nyaya idzi vaone kuti nyaya idzi dziri kuparika nemacircumstance api saka munhu tinomutongawo zvakadii bcause ukaona uchinzi zvafana kuti ndouya kuno ndine 30 years ndotonga dzimwe 30 years 60 years ndobuda ndichindiitei panzi saka yautori une tarisiro yekuti one day uchabudawo ya ko ko right Eh, eh, izvezvi tiri pafamily week handisi ndokuti hama ndine vasungwa vanenge vachiwadzana tiri kuona vanhu vakawanda vari kuwadzana nehama dzavo ivo hama dzako dzauyawo hama dzangu hadzina kuuya kuenda ah, panonetsa kuti zvichida vamwe vanogona kunge vechiti vari kushayiwa mari but ndakambozama ndichida kuita reconciliation nehiyabo zvikanzi haa vakutotaura zvisizvo vamwe vari kuti haasi wepano blood busters vamwe vatoti akatipa ngozi but ndo nyaya yanda ndichida ndinyanyandisi mubva ndiripo ini handizive ipo mm. pakuberekwa kwangu mdumamai wangu mdumamai wangu ndinumber five saka pane mari dzaitonzi dzakatombodyiwa ndina mukoma uri south africa vaitonzi vakatumira mari but pane vanhu vaiva paforefront vechiti vari kuya kuzondoona vechitonyera vatumirwa mari zvekuma 40000 rands vakadya mari iyoyo havasi kuya kuzondoona ndakazombosvika pakurwara kusvika wanda ndiya bomboni batirai munhu ari kusouth africa ndobva abatwa akati ah, munin'ina wangu ndakaplaya imwe royo usingazivi ndine mari yatakabvisa yakadyiwa nevanhu veukama vanhu mumwe vanhu vanaitotemba vacho vamwe vakaparira necyclone ndo vanhu vanaitonyanya kutotemba Vasara vacho baba namai nevaripo vacho kusanganisawo mamwe madzikoma kana vekuwa mai guru nevamwe vemumba mamai wangu but ndinozondiona kuti sei vechindifungira pfungwa yakadaro but inini ndiri ndega ndaifunga kuti otherwise chinoita kuti vasandiona inyaya yekuti vanogona kuti munhu akatipa chingozi kana kuti akapara mhunzu saka ngandivadanidze vauye tiite reconciliation asi unoziva kuti muchivanhu chedu pane zvatinozoitawo kana munhu auraya munhu zvekuzonoripa ripa ngozi zvakaitwa here izvozvo ya vari kuti vakaita ndichiri kuchipinge Eh, mupfanha wekwamaiguru akambouya ichindiona akati ah, pakabviswa mombe but panga pasarwa mombe 6 vakati vanoda 14 saka 6 dodada sara
ko mukadzi mukadzi akambouya kubva zvawasungwa ya mukadzi ndakaguma umoona 2019 15 october paakangonzwa kuti ndatongwa ndobva atoenda kundoroorwa
saka iwo waitoti waitoti wanga utori mumedia seko zvitova photographer videographer zvekutodaro
zvekutodaro ah. sakomana nayo mobhera wacho vese ana judik makwanya naambofamba nawo hmm. oh. atsira paguramati munhu kuritenga kabada itobuda ndichienda kunana diaslav upi efamba ndiri papa mudhara achinzi ari kuenda paairport ufanira kunge ndava paairport mudhara uyu glet robert
waiti mufamba nawo mugabe atongofamba nawo oh.
saka iwewe takatarisa nyaya yefamily week iri panapa ungadawo kuti chii kuhama dzako uruda charuda uye uchiruda kuyanana navo here nokuti vava vanenge vasina mboya kuzokuona ungadawo vatiwo chii ya hai chindodzisa hangu ndechekuti forgiveness its a process zviri kavari kundikanganwira kana kusandikanganwira but kuuya kwandakatoita kunoku inini ndi ndogona kutovaudza zvekunoku nokuti ivo kunoku havakuzivi eh, zvakakosha kuti tiyanane navo nevasati vapara mhosva vati vachada kuzopara mhosva varege kuzosvikawo pandakasvika saka ndinongoti kana varipo kwete vefamily yangu chete but tinoti nyika yese kana varipo vanobata zvinodhaka kana vanongotamba nemhosva chete mhosva hadzina kunaka tinongozotenda hedu nezvirongwa zvinoitwa izvozvi zvaana family week zvokuti hama yangu shamwari yangu ikashanyirwa ini ndototi ndashanyirwa boss chendisina anogona kundipa izvezvi mukandiona munogona kufungidzira ndinoenda kuvisita every month but handiendi kuvisita ndinotobatsirwa newe machechi ndivanondibatsira nevamwewo kuti akangonakirwa oneni pana paini ndinoimba eh, ndotamba sa munhu akangonakirwa oneni umwe anogona tondiiti ada ah, kumusiya ndamutengerawo chakati ndomusiya ndamutengerawo drink ndomutengerawo chakati ndotorarama ndichienda mberi saka toda kungoti kumhuri yezimbabwe kusanganisa mhuri yese ah, pane zvakaitika pendiri ndarisina kuzvitarisira ndasiyana nemunhu wekuti anga ari pamisheni wekuti aitotsvaga mari ari kutoba obva halo uraya munhu ah, saka ndaida kuenda pekuti petiri kuti mapurisa nemamejasiri nemajaji vanofanira kuongorora nyaya ndepekuti pamwe pacho ndogona kutongwa eh, nemhosva yandisingafaniri kutongwa nayo kuri kuti mejasiri kana kuti jaji anogona kunge aine maimotion ake kana kuti mupurisa chaiye chaiye chaanoda kuti nyembe dzake dzikwire kana kuti kunzi aendesa munhu kujeri but chaizvo chaizvo kuti vanyatse kuona kuti chakaita kuti munhu azopopara mhosva kuti uyu azosvikawo pakudai chii haizvo zvazvisi kutarisa asi muchidii mbusulu kuti ngati imi makarwira mairwira doro re 50 cents ya ini ndoona kunge inini hangu pakunzwisa kwandaiita munhu kuti atiri atagara timbori nemaprevious kumashure asi ndaifunga kuti zvakapera bcoz akambonetsana nana mudhara nenyaya dzeland dzemunhu baba vacho vakambopiwa minda sita tichiri vadiki saka mudhara aiona kuti haa handikwanisi kuirima yese isusu tazokura ndobva vachiti aminda ah, iya taakuidi taakuida bcoz ndaane vana ndichivava iye ndokubva andomira semwana wo futi akaramba nechi nemunda uya uya but ari pakuramba nemunda uya inini nokuomawa kwangu musoro ndikati munda wo ndiri kuzoutora ana mukoma vakatomutadza vaitomutya munhu iyeye Ndokuti chero pandakandovaudza kuti ndauraya munhu vati aiwe unopenga ah, munhu akatrena mashoazi ndiotaura kuti ndiowauraya. Right, eh, Sulu, pana patiri kuona pane mufananidzo yako but une vanhu vawina avo hadzisi hama dzako here? Dzadzisi hama dzangu uya ava vanoitwa mukoma Foster Mkwewa, eh. mafounders edendera. Aya mashefu angu aya ndogara nawo panapa.
Ko kunzi Sulu unofarira zvasulu kana kuti zita rangu rinonzi Phineas Suli Suli but pachitupa rakazonywa Serious Sulu Mhlanga. Saka zvakabva zvazondoenderana kuti music yacho kuti inodii kuti kudendera imomo futi.
Right, uh, mune Zimbabwe vanga vari mukoma uh, Zulu vatanga tinawo tiri pano paharare eh, eh, pachikurubi maximum prison apo pari kuitika family day eh, kune vari kuonawo ngatifarire kuona hama dzedu dziri mumajeri tiwadzanewo nadzo samukoma sulu panapa vari kuti zvakaitika zvakaitika asi ngatiregereranei vakati vari kutsvagawo epat to reconcile nemhuri yavakatadzira until next time